Reit, dan ni yn yr Oval heddiw yma efo Arfon, Eric a Walter. Um, jyst i gofyn chi chogia, be da chi feddwl o sut mae pethau di mynd season yma efo gen Arfon? Arfon?
Wel, y broblem gafon ni o dechrau tymor oedd pan nath y manager yr adau Steve O'Shaughnessy adael ni. Ond do'n am llawer amser i drefnu i gael rheolwr newydd i fewn a hwnnw wedyn gorfod bildio tîm. newid sbon o dechra a mond pedair wsos gath o'i roi tîm efo'i gilydd. Wedyn chaethom seinio chwaraewyr newydd yn tan ma'r transfer window yn agor yn gwmpas diwedd y flwyddyn felly wedyn erbyn hynny y mem point i ydi odd y damage di neud di? Oedd. Er bod y tîm wedi dechra chwara a di dechra codi points fyny amser hynny odd i ry hwyr. So mewn ffordd, the writing was on the wall de. Ie. Yym
beth am y support dach chi'n ga'l yy gin y rhei yy y pobol sy'n dod trw'r giât? Amser hynny 'di bod pan o'n n'w yn tyrru trw'r giât 'na de. Ie. Ond d- dach chi'm yn me'wl os os dy- os 'di'r result iawn yn dŵad ell- ella ethon n'w nôl? O fasai hynna fod fasai hynna fod ond mae'n job ŵan de. Ag eto peth arall

Ffor arall mae efo fi. I'r ofal dwi'n dŵad. Ond fel mae'n edrych ar y pryd rwan yy Walter yy d- 'dan ni yn edrych am y Cy- Cymru Alliance
ar y funud ar y funud yy gawn ni weld be' sy'n digwydd i yy yy efo Connah's Quay ond yym su' ma' hynna'n mynd i effeithio y finances a bob dim arall sydd yn yy mynd efo Gaernarfon? Wel gynta ag yn holl gawn ni yym llongyfarch yym Gaernarfon town gynta am y gwaith ma' nw 'di neud. yym yn yr ofal ma yym fel dych chi gyd yn edrych ar yr ofal yn fanna a ma'r yym seti newydd i gael roid yn i lle a ma'r gwaith i yy yn y cyffinia yym yn tacluso yr clwb yn parhau yn fama wana mae o'n yn yy neis iawn i weld y goliada a bob dim i fyny wedyn ma'r cae yn digon barod yym o ran fi Fel cadeirydd ym Clwb Cefnogwyr, mae calon ni 'di bod yn Gaernarfon Town erioed, a fan'na fydd o. Yym, 'na ni ddal i cefnogi ym Clwb Pêl-d ym Droed Gaernarfon, ond yym, wrth gwrs, mae'r tymor wedi bod yn sâl ac yn siomedig, a 'sa neb isio gweld, yym, enwedig bobl Gaernarfon, isio gweld Gaernarfon yn y sefyllfa yy ma' nhw. Fy nheimlad i ydi, yym, 'swn i'n licio gweld, yym, mwy o football i ieuenctid yn yr ardal lle 'sa nhw'n gallu dod trwadd yym trw yr system yr academi a plant a ca'l ail dîm yn yr ofal yn fama sef reserves a wedyn os 'dyn nhw'n digon da i fynd trwadd i i'r first team. Yym gynna fi fab yym oedd yn chwara yy efo Cranfon Borough Yym gath o gyfla yy i ga'l trials efo Gaernarfon Town, so o'dd o'n ddigon da, a dyna fo, yym fine, ond dwi 'di ga'l yy y blesa i fynd ar y cae, ac do's 'na'm byd gwell na roi Clust Gaernarfon i fi, a ca'l redag ar y cae 'na a j- chwara i'r Badge, ond mae'n drist iawn i weld Gaernarfon ers t'a tair tymor ŵan yn ceda ni. Yy mis Hopper. Ma' 'na dipyn i i deud hefyd de os am digon o yy ch- chwaraeon yym yy o'r ardal yma yn chwarae i i'r tîm yy yy 'di hynna'n wir ta yy os os... Yndi yn o yym ochor lle dwi yn sefyll yym yn y clwb cefnogwyr a pan 'dach chi'n mynd i lawr dre yr un un sgwrs 'dach chi'n ga'l mae'n biti am Gaernarfon ond 'dan ni isio mwy o hogia lleol yym i chwara' Yym, os ydym yn edrych ar y tymor yym season nesa, dwi ddim yn gwybod pwy sy'n mynd i reoli yym y yr tîm yym dim mwy na dwi siŵr bod Arfon ag Eric yn gwybod, ond yym dyna ydy'r yym y twr y ma' pawb yn neud, yn gofyn ydy ma' nhw isio mwy o bobl lleol, a dwi'n cytuno yy ma' isio yy dipyn mwy o hogia lleol i chwara yn Gaernarfon a bosib yym os da ni'n ga'l mwy twr giatia wedyn yn cefnogi pêl-droed Gaernarfon ac mae o'n bwysig yym yn yr ardal yma bod ni yy yn y to- yn y top pedwar eniwe yym bob yym season dwi'n credu de.
Mae mae o'n anodd mae mae'n haws yym roi bai ar yym ar y manager basically pryd mae pethau'n mynd ar yy yn mynd yn wrong mewn season ond ar y cae mae rhwbwl yn cael ei chwarae Lle 'sa ti'n meddwl yym ma' 'na lle i i i wella'r tîm yy yym?
Wel dwi'm yn cofio tymor fatha hon o blaen i fod yn berffaith onast yym Oce. 'dan ni 'di trafeilio jyst o dan... Lledrith Cymru i gyd.
...mil a hannar milltir yn trafeilio yn gwatsiad y tîm 'ma a 'dan ni 'di gweld bob un gêm a ma'r tîm ers ar ôl tri mis gynta 'di bod yn chwara dda. a di collio un gôl ma nhw yn lot o'r gêms so os am llawer o byd o ran yn y tîm i hun ond mynd yn ôl i be oeddech chi ddeud wan efo hogia lleol da ni gyd eisiau hogia lleol yn y tîm ond pan gynna ni hogia lleol yn y tîm o gynna ni dechrau um, dechrau flwyddyn pan nath uh, y reolwr mynd i cei cona mynd nath hogia lleol yn syth i, i tîmiau eraill Oedden nhw'm yn, oedden nhw'm yn mynd i ddisgwyl o'r con bo' nhw'm yn gallu neud y peth. So mi 'da ni'n roi bai ar y rheolwr, mae o 'di gor'o' roi tîm efo'i gilydd a hogia o Lerpwl mae o 'di, rheini mae o'n nabod a rheini d- ma'r tîm mae o 'di roid efo'i gilydd. Oes 'da ni isio hogia lleol yn y tîm a dwi'n meddwl os awn ni lawr i'r Cymru Alliance ma' hwn yn jians da ŵan i hogia lleol ddod i fewn a dangos bo' nhw yn gedru neud y marc. Dwi'n meddwl mae lot o o hogia lleol ma'n chwarae i dîms y Crawn District a mae'n ddipyn o jump o Crawn District i fyny i'w Welsh Prem.
Gawn ni jyst egluro yn yn yn reit sydyn am y ti newydd ddeud rwan os da ni'n mynd i lawr yy yy ma' lot o bobl ddim yn deall hwn yy dydi o ddim yn clear cut bod Dre yn mynd i lawr i yy yym yy yn y sefyllfa lle ma' n'w ŵan. Dach chi egluro i ni pam ella yy fedrith yy Dre To avoid the slip basically. Mae o fyny i'r Cynghrair Cymru dydi? Mae yna ddau dîm yn fod i fynd lawr, dau dîm gwylod sy'n mynd lawr. Ond mae yna un o'r North a un o'r South yn fod i ddod i fyny. Mae'n edrych felly bod either Bala neu Holyhead yn dod i fyny o'r North. Dim yn at least un yn dod i fyny. O'r South mond Aberaman fydd i ddod i fyny. Mae'n rhaid i nhw ddarfod gynta' neu yn ail yn y league. Mae nhw'n ail ar y funud. Ond mae gennyn nhw tan diwedd y mis i ddod â'r cae i fyny i'r criteria. So mae gennyn nhw'm floodlights na'm byd am funud. So maen nhw'n gorfod neud y gwaith yna i gyd cyn diwedd y mis. Os 'dyn nhw'm yn neud, fydden nhw'm yn dod i fyny, felly un tîm fydd yn dod i fyny. Felly, un tîm i fyny, un tîm i lawr, a ni sy'n gwylod a ni sy'n mynd lawr. Ond be sydd ar y funud ydi, mae Cei Connah 'di trio myrgio efo Fflint, a mae honno 'di disgyn trwadd. 'Dyn nhw yym 'dyn nhw'm yn gallu chwarae yn y cae maen nhw yn ŵan.

Oce. Yy a rhan positif, ga i gorffan i fyny ar rhan positif, dwi'n sylwi wan ma gynna ni stand yy newydd, sbon yn cefn yn fanna. Dach chi deutha ni dipyn bach mwy amdan y stand newydd? Ma'r f- fel o'n i'n sôn yn efo Aberamain yn gorod dod â cae i fyny, cae teg, wel mae o ry fath i bob clwb a ma raid i bob clwb ga'l 500 o seti. Wel ar yr ofal wan ma na 600 o seti.

Mae'r boi sy'n concerned efo Conor Sgid 'di mynd o 'na i Bala. Wedyn ma'r coleg wrth 'i fodd efo Conor Sgid fel ma' nhw ŵan. Ma'n ca'l aros yna ga'i chi ga' dallt. A fues i'n siarad yna nos Wener 'de efo swyddogion Con- cei Connah 'lly 'de. A 'dan ni'n aros yma. Yn rumours ydi teitl i gyd. O ok. Wel ma ma ma'n amlwg i fi bo chi i gyd yn passionate am dan yy Caernarfon so bob lwc yy Wel swn i swn i'n gadarfod o'r wrth yy clwb cefnogwyr efyd a dymuno yy bob llwyddiant yym i clwb pêl-droed am y tymor nesa yym os dyn nw'n mynd i'r Welsh Alliance ne' os dyn nw'n aros yn yym yn y Welsh Premier League a fydda- tan fydda inna yy fel cadeirydd